Dört bolsaňam putag diýipdirler. Hakyky. Hakyky bolsa näme etseňem bileje maslahatlaşyp edeliň. Hawa, ýöne bir metdi gören agdym, metdi. Aa, metdi.
O-da biziň aladamyzda. Hawa, çetki obalary aýladyp, dulgelnileň ýigitlerin sanyny takyklajak ekeni. Aý, berekella! Dostuňy saklama, nepden galmasyn diýipdir. Hawa, nebem öz işini etýär.
Hawa-la, oňa döwlet işi demez, edibersin. Gowy iş edýär. Eý, dostlar!
Biz dört sany dost. Şoň üçin hem bir-birimize kömek etmeli. Bilmeýän zadymy bir-birimize öwretmeli. Bir-birimizi gollamaly. Bammakka!
Näme?
Aý, Bammakka! Haw!
Öýdemiň haw! Bammakka? Hawa, öýdedimok.
Gapy açykdyr. Giriberiň, giriberiň. Kim kal?

Sizden bolaýmasyn how. Aý nätdiň aýt muny Sähet. Bularam öz deň-duşlarynyňlaý sorabersene. Şeýlemi?
Onda ulular kiçiler deň-duşlar baryňyz gurgunmyka. Bi Sähet goňşy obadan. Sähet diýseň men tanan bolman. Ýöne welin Sähet. Ana şey diýseň, köçede ýatan item synyňyzdan tutar. Öňüme goýberseň. Bä, adyňyza eşitýän. Aw. Bi uly bela dilden geler diýseňem, soramasam bolmady. Bi sähediňize düşnükli. Aw. Sähetli gün dünýä inen sen. Aw. Ýöne ýaňky O näme? Lakam dagymy? Aý oňam özüne ýete sebäpçi bar.
Ýaşlykda oglan wagty obada kepderi saklar eken. Hawa, onda uzynly bir şu kepderleň yzyndan edip ýörensoň. Muňa zähmet.

Oňa-da ol neme daş gaýyk. Biz hiç haçan myhmany ynjytýan däldiris. Siz barmakka biziň arkaýyn gürleşiweriň. Düşünje oglanlar gaty gowy bolupdyr. Ýeme, Çelli! Otur-a birazjyk, Sähet! Aý, gaty gizlin gürrüň bolmasa aýdybersene. Men bulardan syr saklaman. Hakyky. Aý, barmakka gaty bir gizlin bolup gizlin gürrüň däl-le, Bembi. Goňşyň hakda soraýjakdym. Aa, bu neme be? Be, bu neme Aman Pilindus hakdamy? Ýa Aman Pilintusyňy goýsana, ho. Aa. Men bu goňşyň hakda sorajakdym.
Haýsy? Be, bu Altyn Gözel hakdamy? Altyn Gözelmidir şoň ady? Hawa.
Şoň başy boş gerek. Başa boş şoň. Başy boş bolsa näme onda hondan bärsi bolan bolýa. Bü. Meň üçin bir kagyz söz aýtdyraýdyk welin ýok geden bolup Örwekden gelipdir. Ýa men tananokmyka? Neme?
Sähet. Aga. Hawa. Beýdip daşdan kesekleşip ýörme. Hanha öý, barypjyk özüňiz gürleşip çüwüräýmeli ekeniňiz-de. Ýa inowator, her kimiň bir öz göle ýykyşy bolýar. Hakyky. Men öňki gezek öýlenemde-de birine-de özüm barmandym. Eme, Sähet, şapbaýtmyşlaýyn. Göni gelen keýigiň iki gözünden başga aýby ýok diýipdirler. Hä, näme, gelen bolsaň gowy edipsiň. Ýöne bir zady bilip goý, Sähet. Men şu gudaçylyk meselesine kämil goşulýan däldirin. Ýa, Bammakga, sen maňa şoň nähilek maşgaladygyny aýtsaň bolýa.
Galan zady özüm bir zat edýän. A owa o kyýamat güni goňşydan ýetdiler. O seň goňşy. Aý. Çynyňy aýt bu bende.
Aýtsan näme?
Gül ýaly maşgala ine ençe ýyl bäri goňşy otyrys. Aňyr oturyş diýen ýerimiz ýok. Aý birazrak hezilräk diýjek bolýalar dagy. Bah.
Oň ýaly häsiýetini men bilemok laý. Kim o Altyn Gözeli ýamanlap ýören? Men Altyn Gözeli ýamanlapdyrlar diýemok.
Meň üçin söz aýdylanda. Eden bolmadyň bir tüýsek bolanda. Aý, hawa-da, dogry sözlüň dost ýok diýipdirler. Bu meselede garaz, goňşyňam bolsa, doganyňam bolsa, halamasalar hem diňe dogryňy aýtmaly. Hakykat. Men saňa dogrymy aýdaýyn. Şu altyndan kejiriň öýi ýykylar. Ana. Eý!
Diýip duran zadyň näme-ow? Eý, gül ýaly maşgala, dil ýitirip durduň aşakmy? Eý, ajysy bolmadygyň süýjüsi bolmaz diýipdirler. Gowy tarapam bar. Ýa-da kejirilgem ýetikläý. O menden ýadaly şeýle bolýar, nätsin-ow, nätsin-ow. Äý, men saňa bir zat diýen Şapby han.

Eý, bile bolşuna gelip, gaty ogşuksyzdyr. Eý, senem ogşuk seretdäl-eý. Şu ulyň diýen etmedik uwlar diýä, käwagt kiçinem bir diňlenäýdigi bar. Seň bilen dagy tirkeşen bolmam ýörsäý. Şunda dost saýyp ýör. Eý, degişmäň, bize-de şapby. Her zadyň öz ýeri-ölçegi bar-a, goýun-moýnuň. Eý, gelin bolmasa oň Däliginiň garak göz syk diýip. Eý sen şu ýerden garan haýlaý. Aý Mamakka! Mamakka dursana. Dur dur dur. Eý.
Nätdiňiz aý muny? Bir heleýiň üstünde ganly pyçak bolduňyzmy aý? Bak ýa sen.